Шусын да матур итеп яңа зданиедә дип ул аны хуплады. Рәхмәт аңа. Инде шуны мәңгеләштереп калу йөзеннән и китапта да бу сөйләде. Безнең инде икенче көн тәртибе китап кайтты. Шушы матур гына мине ачып җибәрәк дип әйтәм. Кешеләребез исән чагында, ветераннарыбыз исән чагында дөрес тарихны үсеп килүче буынга биреп калдыру, аларга җиткерү. Шул башкарган эшләребезнең дәвамы менә Муллаян абыйга истәлек тактасы ачуга җыйналдык. Беренчедән бик зур рәхмәт Илшат Илфирис сезгә, Асылай сезгә бик зур рәхмәт. Артында сез килмәсәгез, җитәкчелек аңа ярдәм итмәсә бу булмас иде. Белүемчә, Муллаян агай бердәнбер авыл районнарында полковник булган начальник милиция иде, дә? Әйе, бердәнбер и
республика тарихында районнарда унбиш ел җитәкчелек иткән кеше. Әйе, менә ул.
Легендар шәхес ие, без инде яшик ул чагында, беләдерик, аның белән күпмедер күләмдә бергә эшләргә дә туры килде, шуңа күрә бик порядочный, бик таләпчән, коллективны туплаган һәм бик озак эшләгән шәхесебез ул безнең. Шуңа күрә мин рәхмәт әйтәм аны шулай итеп зурлаганыгыз, онытмаганыгыз өчен һәм шушы рухта киләчәк буынны тәрбия, тәрбияләгәнегез өчен бик зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Икенче легендарым менә шул ук Иминлек чагында дигән менә мин күрдем, кеше үзе бик сыйфатлы эшләгән. Ул шулай ук хәрби-патриотик тәрбиянең дәвамы дип әйтер идем мин аны. Чөнки район башлыгының иң беренче бурычы районда яшәгән халыкның иминлеген тәэмин итү, ул безнең эчке эшләр бүлеге белән берлектә башкарыла торган эшебез һәм ул иң беренче бурычыбыз булып тора. Әгәр дә без имин булмаса, район халкының яшәеше бер генә өлкәдә, бер генә эшләре дә безнең бер җимешебез дә булмаячак.

Үзебезнең Татарстанның 100 еллыгы белән котлыйм сезне. Татарстан ниебез Татарстан үзе матурлана, конечно. Речны икенче Муллаем Миңгалевич белән күп эшләргә, байтак еллар эшләргә туры килде. Мин үзем 63 елдан башлаган идем эшне. Ул елларда Икенче начальниклар булды, начальниклар бик булган булды. Улам Муллаев Миңгалиевич нигә Саинскийга киткәнче Актанышта эшләде. Оперативник булды. Аннан Саинскийга китте. Күп еллар эшләде. Бик тәртипле, акыллы, укымышлы. Коллективны уважать итте, үзен дә уважать итте. Аның һәрвакыт өстәлендә Китап булды, аннан соң журналы булды, ни булды, записной книжкалары булды. Нәрсә бар, барында язып барды. Кем нинди җинаять, кем нишләгән, кемгә поручать ителгән. Аларны яңадан берәмләп тикшерәләр инде. Менә вакыты җитте, миең җитте, эшең эшләп булмый, шундый таләп чыкты диләр. Сотрудникларга карата ихтирамлы булды, грамотный булды. Пенсиягә хәтле Эшләде, пенсиядән чыккач та соң ни эшләсәң инде. Үзебез элеккән иткәндәй полковник дәрәҗәсен алды инде, районда эш булды. Якты дөньядан китте, ни эшләтәсең ул? Яткан урын йомшак булсын. Хәзер иптәшләр, хөрмәтле эшкәшләр, роботиклар эшчеләр. Бик зур рәхмәт сезгә шулай безнең әтиебезне искә алдыгыз.
Инде икенче көн тәртибе төшәрбезнең китап бит инде чыннан да Ришат Фәрис тә әйтте. Күп тырыштык, күп ниттек, күп йөрдек. Инде икенче октябрь көне 19 Елны өлкәннәр көненә җыелгач, Иңелдә опись сәхнәгә чакыргач, Синең китабың ни хәлдә? диде. Авыррак әле, дидем. Кереп чык әле, диде. Кереп чыктым, макетыга, китапның макеты бар иде. Күрсәттем. Иңелдә опись бүлмәсендә әйтте. Бу китапны чыгармасак, гөнаһ була икән, диде. Гөнаһ була икән. Мин сүрелгә башлаган идем, сүрелә башлаган идем. Инде. Шуннан дәртләнеп китеп, мин аңа сезгә рәхмәт. Сезнең материаль ярдәм булып, шуны инде без җиңеп чыктык. Чыннан да инде бу соңгы 5 елда МВД республика Татарстан җирлегендә мондый әйберләрне булдыра алганнар юк. Кичәнә кердем Персенда сайты ветеранска. Ну инде аларны тоже бик олы итеп үткәрәселәр килгән и шушы якын тирәдәге бер 17 районда, ана Илһад Хәсән белән сөйләшкән юл. Председатель совет йөрү тарафыннан кадрлар бүлекләрен җыеп, барысын да шулай итеп матур итеп үткәребез икән. Ну, нишләйсең, дөнья шулай. Инде менә бүген әле Чистайда бер участник Великой Отечественной войны үлеп китте иде, шуңа туктап бара алмыйбыз дип алды. Барыгызга да сәлам әйтте. Исем Мәрданов сәлам әйтте барыгызга да. Инде нәрсәм, икенче инде китап чыга. Инде икенче китап матур булды. Бик яраттылар. Сыйфатлы күренә.
Аннан инде аны Ул ни белән генә булмады, профессор Александровичка барып, азрак ярдәм сорап, аның командасына рәхмәт. Алар да Ходай Тәгалә аларга сәламәтлек бирсен, сезгә дә шулай ук. Чәчүләрен матур итеп бетереп, уңышларын җыеп, мол итеп уңыш җыеп, терлекләргә ризык әзерләп, файдасын күргәнсен аларга. Рәхмәт аларга да. Бу китапта бик озак күчте. Менә көймәгән инде былай. Ну, куырылганы тәмле булып куырылса ярар иде, яратып укыса адам. Ана да икенче бик кәрәк. Туй үпкәсе дөрмый калмый. Дөрес. Бунда да байтак нәрсәләр булырга мөмкин. Берәүләр артыграк макталды, кайберәүләр төшеп калды. Аны эшләгәндә үк белеп тордык. Җөри-җөри дә белдем мин. Минем дә кул җитмәде, еш та җитмәдер бәлки. Шулай да гафу итсеннәр.

Матур итеп эшләгез. Без бөтен район исеменнән дисәм дә ни булмас, бөтен без безнең хезмәттәшләребез, пенсионерлар, ветераннар исеменнән сезгә бик зур рәхмәтебезне әйтәсе килә. Мондый эш эшләгәнне мин күргәнем юк иде. Чынлап беренче тәве менә сезне шушы рәхмәт хаты белән бер тәмсез.
Китап. Беренче китап бу. Иң ачмысы сезгә икенче номерлысы ачуланмагыз. Сез булмасагыз бу китап

Истәлеккә.
Кожевников та бар анда.
Кожевников та бар.
Безнең участок белем кәтесенә войналар. Килеп кул куеп китерме аерым? Истәлеккә. Айрат Максим улы бик күп ярдәм итте. Компьютердан гел шуның белән эшләдек. Җавалар. И, рәхмәт. Китап. Булат Марсулы. Булат Марсулы инде монда, ага, монда. Ул инде музейны башлаган кеше. Салих Назов белән икесе бергә яңадан чәк кенә сүрелеп торды ди. Шуннан башланып китеп, шушы музейны эшләп чыккач инде, Рифат Рәбикович, әйдә эшләбез, эшләбез дигәч, шуннан соң инде

Рәхмәт, Служба Российской Федерации. Рәхмәт.
Сез барыгызга да зур рәхмәт. Шушындый олы матур әйберне үткәреп җибәрдек. Исән-аман күптәннән көткән идек.